Koyo nekirerunye isyo kimi. Okwo rĩngĩ, mwĩroreri wa tabarĩra ĩno wendete mũno, Kĩrĩrunyĩ, ndakũnyita ũgeni. O mũthenya tugaga nĩ thayũ. O mũthenya nĩ ikĩrĩka rĩa rũhĩa. Ũmũthĩ, rĩrĩa twoya ngari tũthiĩ o kũũrĩa mũkuru wa Nyagathanga, tũkore aciari aitũ gĩkũyũ na mũmbi no twakinya harĩa tũtanaingĩra harĩa mũromo-inĩ tũkona handĩkĩtwo mũkuru wa nyagathanga kĩhumo kĩa agĩkũyũ handũ hatheru rĩu haha mũkuru wa nyagathanga nĩtũkwenda tũtaũkĩrwo mũkuru wa nĩ kĩĩ nyagathanga nĩ kĩĩ Mũkũrwa nĩ mũtĩ, o ta mũkũyũ, o ta mũgumo. Ĩyo nĩ mĩtĩ ĩrĩa mĩamũre ya kũrutĩra Ngai magongona. Na mũkũrwa wa nyagathanga, nyagathanga nĩ nyoni thaka mũno, na harĩa Gĩkũyũ athĩrĩirwo nĩ Ngai auma kũrĩa Kĩrĩnyaga, athiĩ. Nĩ harĩa aonire harĩ hega na harĩ na mũkũrwe ũcio wa nyagathanga, kũu kwarĩ na nyoni. O rĩngĩ Gĩkũyũ eh, aciarwo nĩ airĩtu arĩa ake kenda mũiyũru. Airĩtu amwe arĩa mamũciarire rĩtwa rĩrĩa nĩmamũtuire rĩtwa tondũ Gĩkũyũ nĩwe mwene tĩri Tũcũkũrũ tũu twake, tũcũcũ tũu twake wetagwo Gathanga. Na Gathanga no ta kuuga nĩ Gĩkũyũ, na no ta kuuga nĩwe mwene tĩri. Koguo Gĩkũyũ tondũ nĩaheirwo bũrũri wa Ũgĩkũyũ, wa Gĩkũyũ nĩ Ngai me kũrĩa Kĩrĩnyaga, bũrũri ũyũ wake wa Gĩkũyũ agĩtuo nĩwe mwene tĩri. Na ũhoro wa tĩri nĩ ũhoro mũthaka ma, tondũ rĩrĩa mwanake arua, kĩhĩ kĩarua gĩatuĩka gĩaingĩra gĩikare rĩu rĩngĩ rĩa mwanake, atũngwo na ngo na itimũ, na akĩheo agagĩthemberwo mĩguĩ na thiaka na ũta, atuĩkaga onake naaga etĩri naaga etĩri kuma kũrĩ awa ithe ũrĩa mũciarĩte kwoguo mũgĩkũyũ mwana wa kahĩĩ atuĩka mwanake noguo angĩhota kũgaya tĩri noguo arathimĩirwo kũgaya tĩri eh, ũhoro ũyũ nĩ ũhoro mwega tondũ umanĩte o harĩa ha gĩkũyũ emwene tĩri na nĩwe wehokeirwo bũrũri ũyũ wa ũgĩkũyũ aikare kuo mena mũkamũmbi megangare. Na rĩu hĩndĩ ĩrĩa andũ makwaria ũhoro wa ũngai na makwaria ũhoro wa mũkũyũ wa nyagathanga hau noho makwaria tũkwaria ũhoro wa ũngai wa mũgĩkũyũ. ũrĩa gĩkũyũ matũire methiriti na ngai kuma o harĩa mũkũrwe wa nyagathanga na mũkũrwe wa nyagathanga noho ĩrĩtwa rĩa kenda mũiyũru manyina ma kenda mũiyũru mĩhĩrĩga yothe ĩrĩa twĩtanagia nayo maciarĩirwo kwoguo mũciĩ ũcio wa gĩkũyũ na mũmbi nĩ mũciĩ mũrathime ũkoragwo wĩ bũrũri-inĩ wa Mũrang'a rũgongo rwa Gaturi ũtanakinya Nyĩrĩ. Matukũ maya nĩ kũrĩa gwĩtagwo Kĩharũ constituency. Na ica ikuhĩ nĩ kũrarĩ na ũhoro ũrarĩ kuo wa gũtabania igongona rĩa mwaria wa ũgĩkũyũ. Na igongona rĩu rĩrathire o wega, o na gũtuĩka nĩ gũkinyanĩte na mĩario, andũ makauga kwĩna handũ rĩrabaciria o hanini. Ũrĩa ngenda kuuga nĩ atĩ, nĩguo mũndũ atuĩke mũgĩkũyũ, tondũ mũciĩ ũcio wa mũkũyũ wa Nyagathanga nĩ wa agĩkũyũ othe, nĩguo mũndũ atuĩke mũgĩkũyũ, no mũhaka akorwo aciarĩtwo nĩ aciari ake agĩkũyũ, arĩa mahĩrĩganĩtio na mĩhĩrĩga ĩrĩa kenda mĩirũ. na mũndũ ũcio akorwo nĩ a- nĩ okĩte na marũngo ma ũgĩkũyũ kuma e kahĩĩ kanini okorwo nĩ mũ- okorwo nĩ mũthuri kuma e kahĩĩ kanini okĩte ena marũngo ma ũgĩkũyũ akinya handũ nginya akĩrua atuĩka atĩ nĩa- no akĩgae tĩri wa ithe no akĩgae indo cia ithe kuma hau eh, mũndũ ũcio agagĩkũra na akaingĩra ndundu-inĩ ya athuri koguo ena mũgĩkũyũ ndarĩ nĩ aruĩte koguo ena rika rĩa kahiũ ena rika rĩa kĩmerera rĩa ũkũũri wa thĩ na ena mũhĩrĩga wao koguo hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ tũrĩ agĩkũyũ tũkwamũra mũndũ ũmwe akorwo agĩtwarĩrĩria ta mũgĩkũyũ nĩrona mwĩroreri wakwa no mũhaka akorwo akinyĩte makinya mau no mũhaka akorwo we nĩ mũruu wa mbere, wa kerĩ akorwo aharũkĩtio thĩinĩ wa mũhĩrĩga wa ũgĩkũyũ. Agĩkũyũ tene na ũgĩ wao nĩ maciaraga mũndũ mũhĩrĩga-inĩ agakĩharũkio, wahota kuma mũhĩrĩga ũrĩa wanyu kũrĩa waciarirwo ũgakora kwĩna thĩna kũu, Ũkauga nĩũkuma kũu ũthiĩ mũhĩrĩga ũngĩ, ũgathiĩ ũgatungatĩra mũthuri gĩtonga wa mũhĩrĩga ũngĩ mũciĩ-inĩ wake, na gwakinya handũ atĩ wee rĩu nĩũrenda gũciarwo mũhĩrĩga-inĩ ũcio wa kũu wathire gũtungatĩra, mũthuri mwene mũciĩ angĩtĩkĩra, mũhĩrĩga wao ũngĩtĩkĩra, mbarĩ yao ĩngĩtĩkĩra atĩ no athiĩ na mbere na gũgũciara, nĩũgũciarwo. Na we ũthigwo ũciarwo na mwaka ũrute mbũri ya njiarano, na okorwo ndĩ na hinya ũcio wa kũruta mbũri ĩyo ya njiarano, ũyũ mũciari ndakũrutĩre, no hĩndĩ ya kinya, hĩndĩ ĩrĩa ũgakorwo na hinya na wa indo, wa mahiũ, mbũri ĩyo no mũhaka ũgacokia, mbũri ya njiarano. Koguo nĩguo mũndũ etĩkĩrĩke nĩ mũgĩkũyũ kũna, no mũhaka acarie mũmũciari aciarwo na mbũri, mbũri ya njiarano, ĩyo nĩ no mũhaka ĩtabanio na mũhĩrĩga wethwo, atuĩke rĩu nĩegũciarwo thĩinĩ wa mũhĩrĩga ũcio wa wa wa mũthuri ũcio wa mũmũciari. Okorwo aumĩte mũhĩrĩga wa Agacikũ, nĩarenda gũciarwo kwa Anjirũ, O mũmũciari mũnjirũ nĩguo etĩkĩrĩke na atuĩke nĩ mũnjirũ-rĩ, no mũhaka amũciare na mbũri ya njiarano, na ciana ciake ciana ciake cia ihĩĩ cikorwo ciĩ hamwe, marĩanĩre no ũrenda gũciarwo, nĩguo manyuanĩre muma, atĩ gũtirĩ ũgakana ũrĩa ũngĩ. O ta na mũthuri ũcio wamũciara angĩehera athiĩ ũkiri-inĩ, ciana ici nĩ ciũĩ kũna kũna ũyũ nĩ mũrũ wa maitũ, Ũyũ nĩ witũ, nĩ mũnjirũ witũ. Kwoguo hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na itabania, kwarĩ na igongona rĩu rĩa kwamũra mũthuri ũrĩa ũreragia ithenya rĩa Agĩkũyũ, no mũhaka mbere ambe aciarwo Ũgĩkũyũ-inĩ, mũhĩrĩga-inĩ wa Ũgĩkũyũ. Arĩkia gũciarwo mũhĩrĩga-inĩ wa Ũgĩkũyũ, acoke kuma hau atonyio nduthi ya athuri. ya kĩama atwarwo nĩ athuri ikinya gwa ikinya atwarwo kwĩ athuri akinya makinya marĩa ma kĩama marĩa magĩrĩirwo gũkinya ma kĩama hau nĩho rĩu agĩcoka athemberwo mathaga ma gũtuĩka nĩwe arĩaragĩrĩria rũrĩrĩ rwa Ũgĩkũyũ, ambĩte gũciarwo thĩinĩ wa Ũgĩkũyũ. Kwoguo na njĩra nguhĩ na kĩgeno no tuge ũhoro ũyũ ũtwaragwo ikinya gwa ikinya nginya ũkinyanĩre, ti ũhoro wa mũthenya ũmwe, ti ũhoro wa gũka harĩa na kuga rĩu we nĩ twakũhe Ũgĩkũyũ, tondũ wa, tondũ kĩndũ kĩa mbere Gĩkũyũ arĩ mũndũ wa mĩtaratara, ona maithe maitũ marĩ andũ a mĩtaratara, na kwĩ marĩ agongoni, kwoguo magongona no mũhaka marũmĩrĩrwo ũrĩa gũtariĩ. Haha nĩho hendekanaga wanaruo ũna, athuri arĩa metagwo matura nguru, arĩa mena ũgĩ na wariĩ na ũrikĩru wa kĩrĩra kĩa ũgĩkũyũ. Moya ũcio ũrenda gũtuĩka Mũgĩkũyũ mamũkinyithia makinya marĩa magĩrĩirwo atuĩke Mũgĩkũyũ na njĩra ĩrĩa ndikĩru. Nĩguo atua kũna kũna gũtuĩka Mũgĩkũyũ amenye rĩu nĩ anyitwo nĩ watho wa Ũgĩkũyũ tondũ no mũhaka wĩtĩkĩrĩke nĩ Ngai na wĩtĩkĩrĩke nĩ maithe maitũ na wĩtĩkĩrĩke nĩ arĩa angĩ. Gũtikagĩe na ngucanio, gũtigakorwo na mwamũkano, athuri amwe mauge aca gũtirathiĩ ũrĩa kũrendaga, ĩhĩ tũkĩrekirie ũũ, aca angĩraheirwo mũthĩgi wa rũrĩrĩ, aca ndagĩrĩirwo gũkorwo na ngo na itimũ, icio nĩ cia mbara, aheo mathaga marĩa mahoreru. Nĩguo tũkinyanĩrie hau, ũiguano ũcio nĩguo ũrendekana, andũ maranĩrie. anaruo na ma- mo- mo- moke mat- matabanie igongona rĩu rĩngĩ tondũ okorwo nĩ gũtha- nĩ gũtha- nĩ- gũgũkinya handũ- handũ atĩ igongona rĩu nĩrĩathahire no mũhaka gũthahũrwo na igongona rĩu rĩkuo ũrĩa kwagĩrĩire na aciarwo eh, to harũkie thĩinĩ wa mũhĩrĩga arĩkia kũha- kũharũkia thĩinĩ wa mũhĩrĩga akinyithie makinya ma athuri a gĩkũyũ nĩguo agĩthiĩ kwarĩrĩria athuri a gĩkũyũ akorwo nake Nĩngirĩte ikereka rĩu rĩa gũtuĩka mũthuri wa ndundu wa Agĩkũyũ. O nginya hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ Ngai akahe kanya, tũcemanie o haha hwaĩ-inĩ. Nĩndauga Ngai amũrathime, na nĩndauga nĩ thayũ, na nĩ thayũ, na nĩ thayũ.